mino hrim cu a ṭha takmi biahalnak si. I Laimi cu Khrihfabu kan i ṭhen hi kan i sik lawng kan i ṭhen. Le Bible ca chat Khrihfa discipleship mindset a ngeimi cu zeidah a si ti si cun atu ah apostle Paul nunnak kan zoh si ahcun Jerusalem an um i Jerusalem ah Khrihfabu an derh hnu in maka khan an um an um an um lo. An i chok i khua kip le kaa kip ah khan Khrihfabu an derh. Khrihfabu an dernak a ruang cu zeicah dah a si cun thawngṭha karh seh ti khi an i timhmi khi si. Natin Laimi hi Khrihfabu kan i ṭhennak a ruang khi zoh hmanh u law Khrihfabu an i ṭhen ti nan theihmi a tam deuh cu i siknak le i rem lonak lawngte a si. Cucaah cun Laimi Khrihfabu kan i ṭhen dan hi a pakhatnak ah a pal taktakmi a si. Zumhnak ruangah cun tahchunhnak ah Khrihfabu a van ngan deuh cang tahchun ah Khrihfabu kan a dir Pathian a kan dirpiak. Khrihfabu a dir tikah member kan van tam deuh cang. Pastor pakhat nih a van zoh khawh ti lo tikah chat khui bantuk kha kha lungthiang tein kha nan nih kan chuah tak ti kha Bible ca ning a si. Pathian bia Pathian nih a kan duhpiakmi zong a si. Sihmanhsehlaw atu ah zeiruang dah Khrihfabu pakhat le pakhat kan i doh lengmang ti si ahcun kan rak i ṭhen ah khan kan i ṭhen dan khi ai dawh dan in kan i ṭhen bal lo. I siknak phun le i rem lonak le hruaitu i rem lonak ai ṭhenmi kan si tikah khan zumhnak ruangah ai domi zong kan si theng lo ti khi kan i doh ahkhin pakhat le pakhat kan i soisel ahkhin zumhnak ruangah kan i doh khi a si lo. Zeicahdah a si ti si ahcun politic a lakar naingai i a um lengmang hruaitu lakar naingai i a um lengmang cucaah kan nu le kan pa tampi hna nan fale te nih hi bantuk thi kan ngeih sualnak lo ding ahhin nan biachim nan holh rel zong ahhin tampi na kan ralrin piak u ti kha hika hin nu fale te a ne zong an nawl kan duh hna a ruang cu USA a thangmi mino hi kan thinlung a ṭhangmi mino hi an thinlung a thiang tak ni cu Falam le Thantlang i rem lonak hi phunphai Hakha i rem lonak pakhat zong kan ngei lo. A sining tinah mino a lungthiangmi kan si tikah hin atu ah nu le pa Khrihfabu ai ṭhenmi cu tunai ka chim bantukin politic ruang le nai ngai i khi uktu ruangah i ṭhen lengmang a si tikah khan hi bantuk hi nan fale ti kan lungthin chungah rak kan luhter hlah u ti kha a pakhatnak ah van chim ka duhmi si. A pahnihnak ah Khrihfabu pakhat le pakhat kan i do kan ti tikah zumhnak ruangah cun i do phu bak a si ti kha a pahnihnak ah van chim ka duhmi a si. Cu tikah zumhnak kan doh tikah khin minung a chimtu pa naknak khan a zumhmi kan dohmi a si. tahchunhnak keimah hi tahchunhnak keimah le Sarah hi i do u sih law amah minung Sarah kha ka dohmi si loin Sarah nih a chimmi zumhnak hi kan defen tawn lengmang mi a si. Cucaah Pathian bia hi bantuk i kan chim dik zong hin hohmanh personally i lak loin aw a kan doh zongah ka zumhnak hi an doh ti khan personal te lak ding a si ti kha van chim ka duh cucaah Paul Galati kan zoh si ahcun Paul zong nih a cawnpiaktu hmaan lo pawl kha fakpi in a tinak hna kha kan hmuh kha cawnpiaktu hmaan lo pawl kha fakpi a ti hna ti khan anmah personal ka ti duhmi hna si loin an cawnpiaknak kha a ti hnawhchanmi a si cucaah kannih zong tuchan ah hin Khrihfabu pakhat le pakhat kan i doh tikah hin uh, zumhnak ruangah cun uh, raltha tein a sining tein dawtnak te hete uh, argument be elnak si loin biaruahnak in cun ai do ding khi uh, biahmaan kha ai kawl ding kan si ko timi te kha Khrihfabu pakhat le pakhat kan i dohnak kongah uh, a tawifiannak tein van chim duhmi sinung lawmhnak tampi ngai. Si uh, na rak uh, uh, lungpi ne khan rak chimpa ni chang ko e zumtu hna cu i do loin lungrualnak le uh, dawtnak le biatak he nung ti ding in khan Bible ne khan cawnpiak mi a si. I ah Baibal nih hin lungrolnak hi ah a kan fial. Efesa dal li chang chang thumnak zongah khan a kan hmuhsak, cun kutkhat Korin dal khat changhranak zongah khan a kan hmuhsak i ah lungrolnak cu duhthimnak a si lo, nawlpekmi kha a si. I ah hi lungrolnak ti tikah hin tampi Laimi a ka hmuhmi cu zeidah a si ti si ahcun kan nu le kan pa, upa deuh paohpaoh hi Cawnpiaknak thar khi lak kan i harh tuk i mino tampi zongah khin keimah pumpak zongin ka hmuh khawh i kan rak zumhmi khi le kanmah tein khin uh, an kan hal tikah khin kan doh kho ve fawn hna lo. Kan zumhnak khi kan protect kho fawn lo i khi tikah khin le uh, Zeikatile an kan cawnpiak tikah khin kan duh fawn lo. Khikhi cu bu kan ṭanh tu khi a si deuh cang rua tikhin keimah nih cun ka hmuh. Zeiruangah ti si ahcun aa tampi zongin kan hmuh tawnmi cu a hlan an rak cawnpiak hna ning kha an i tlaih peng i an i tlaih peng tikah khan “Khakha Baibal a si ma?” ticun a si lo, doctrine kha a si ko. I doctrine hi Baibal nak sang deuh ahhin kan chiah peng i hihi a ṭha lo ngaimi thil a si ti kha thil men ka hmuh khawhmi si i i dohnak le uh, thencheunak cu mawhchiat kha a si ka le ti dal nga chang hlei nga nak zongah khan kan hmuh i cun James Dudley changkhatnak zongah khan dohnak cu mah zawn lawng ruahnak in a chuakmi a si ti kha hmuh i thennak cu titsa in khan kan taksa duhnak in khan a rami a si thlarau in a rami kha a si hrimhrim lo i kan hnulei Bethel atu utluangte bu kan i pumh lio ah khan Saya Van nih thawngtha a chimmi a ka uar tukmi cu zeidah a si ti siah cun bu ah hin a mawngtu kan um awk a si lo a timi kha ka uar tuk. Zei ruangah ti siah cun Khrihfabu hi a dir tikah hin minung nih Khrihfa upa deacon te bantuk pastor nih an i ruah tawnmi cu kanmah ta a si tiin khan an i ruah tawn i hihi a hmaan lo taktakmi zumhnak le ruahnak kha a si. Khrihfabu timi cu a hramthok hmanh ah Khrihfabu ti a si i hi Khrihfabu cu Khrih ta kha a si. Kanmah ta a si hrimhrim lo ti kha kan i fian a herh taktakmi a si. Cu silo ahcun uh, bu a rak derh hmasa bik na si ruangah khan Khrihfabu na derhmi kha nangmah ta a si hlei lo. I hihi keimah ta si rua tiah an i ruahnak in hin uh, bu a ṭhenmi zong hi an um. E cun uh, ton deuh ah uh, Solomon nih rak chim bantuk in khan uh, zumhnak kong zong in khan a si. E zumhnak e bia kan i ruah tikah hin uh, zeidah si deuh seh ti keimah nih khin ka saduhthah cu zeidah si ti si ahcun debate in si loin khin discussion in khin Ah, siseh ti khi ka duh deuh. Zeiruangah ti si ahcun debate nih zeidah a chuahpi ti si ahcun, ah, Laimi cu debate zong khi kan thiam lo, siknak ah khin kan chuahpi. I debate timi cu zeidah a si ti si ahcun, mi pakhatkhat he khan bia an i alnak zongah khan zei ka ti lai, ah, pakhat nih a chimmi zong kha ngaih ve kha a hau. I sinatein khan debate in an tuah tikah khan cun pakhat nih a chimmi kha a hmaan ko zongah khan, ah, Anih nih a zumhmi a si ve lo ti khan a hmuh ko na bu in khan a theihter lo. I khakha a ṭha lo ngaimi si. Laimi kan zumhnak zongah hin uh, tampi kan hmuh khawhmi a si. Kanmah kan bu nih a diarpimi a si ruangah khan uh, Bible a um komi rumro kha kan i theihter lo, kan i hmuhter lo. Ton deuh a lungpi nih thawngṭha chim bantuk in khan uh, Kanmah nih kan rak khi kan ngakchiat tein kan rak kalpimi kha uh, kan i sehchih peng kan lung chungah khan a hman hman lo zong theih lo buin khan uh, an rak kan cawnpiak ning a si ruangah khan kan i sehchih peng i thlen kha kan duh ti lo i hi hi Laimi nih kan i remh taktak awk a si mi bia ngaih hi uh, kan nunah kan ngeih ve hrimhrim awk a si ti hi ka hmuh. Zeiruangah ti si ahcun bia kan i ruah tikah hin uh, a nuam lo taktakmi cu zeidah si ti si ahcun tahchunhnak ah uh, pakhat ka lak lai i uh, uh, kan hnulei semester ka kai lio ah khan uh, Zoom tu Khrihfa khi tikhin an i au ve ko se na tein an nih cun zumhnak khi phundang pi khi a si kan zumh ning khi tlawmpal ca lo na tein Bible khi a duh paoh in khan uh, aa rak lehmi khi an si i khatik ah discussion kan ngei discussion kan ngei tikah annih kha pathum an si kei kha keimah pakhat lawng ka si i bia kha kan i ruah tikah ka zumh ning kha bible le bible churchan in khan ka chimh ve hna asinain ka chimmi kha pakhat men an ngai duh lo khatik ah khan ah biaruah awk kha an ṭha ti lo. Nihcun, ah minung sinak pumpak zongin khan thinhun kha a fawite. Zeiruangah ticun anmah chimmi lawng kha ngai hna seh ti khan kan duh i kan chimmi kha le ah an ngai duh ve lo, an lung chungah khan a um lo. Hi kha tikah khan, ah zeiruangah dah kha bantuk caan ah khan thinhun awk Ah, zeitindah tilah kan thin a hun ti si ahcun Baibal chungah a hmaan ning tein kan hmuh ve tikah khan annih nih an chimmi kha a hmaan lo komi kha ah, zei ka ti le an kan chimh tikah a hmaan ningin kan chimh hna tikah an ngaih duh lo ahkhan thin khi a phawh kho tuk. I kha tikah uh, pakhat le pakhat uh, debate tuah ah si ah discussion ngai ah khin uh, si seti ka duh mi chu biatak khi uh, nangma nang hak chet lio te in narak ken peng mi narak uh, narak se chi peng mi na zul mi doctrine kha selawin khan bible ne achim ning in asi tak tak mo si tak tak lo ti tu hi kan lungput ah um seh ti hi ka duh. Zei ruangah ticun kha ka chim bantuk in kan i sehchih tikah khan biatak le biatak lo zong kha kan thleidang kho ti lo. Kan doctrine kha kan i tlaih tikah khan cawnpiak awk zong kha kan tha ti lo. Hi tikah kha doctrine le bu Paul vialte kha thlah dih in khan uh, kannih cu Khrih ah pakhat kan si i Khrih ah unau kan si tikah hin unau biaruah bantuk tein hin kan i ruah i kan palhnak kha uh, a nemnak tein khan kan i ruah awk kha a si i biatak a simi kha cu uh, na doctrine le na bu nih an zumhnak kha cu thlah law a hmaanmi biatak Baibal nih a kan cawnpiak ning a simi taktak te kha i sehchih ve ko u ti kha hika zawn ah hin vun chim kha ka duhmi a si. I Laimi debate kong in ka vun chim a si ahcun tampi kan hmuh khawhmi cu debate tikah hin bu bak in khin kan i do. I zumhnak zumhnak in khin cun hei si seh law cu, aa phundang deuh. Asinain a bu bak in khan kan i doh tikah khin, aa zei thei lo zong kha an lungthin a fak i an thin a hung. A nemnak in khan le kan i chim ti fawn lo. Bia kan ti tik hna ah khan, aa bia fakfak in khan kan ti cang hna tikah khan, aa zeikate le thin kha a phaw i kan chimmi kha an ngai duh ti lo. E, uh, hi tikah minung pakhat khi ṭha tein ka chimmi hi ngai sehlaw uh, ka cawnpiaknak hi uh, a lung chungah e, i sehchih ve ko seh ti kan duh ah khin cun dawtnak le a nem deuhnak in khin kan i ti ah khin a ṭha deuh lo maw ti khi keimah nih cun ka hmuh ning a si. Uh, tampi nih cun an lung a tling lo kho men, zeiruangah ti cun Paul zong nih khan Aa bantuk thawngṭha hmanlo a chimmi paoh kha cu, aa biafakfak khan a ti ko hna. Asi i asinatein, aa kha khan kannih cu, aa biachim kan thiam lo tikah khan, aa a chung i a rak ummi, zei a thei lomi, a zumhnak khi zei a si hmanh a thei rih lomi, a bu ah a um sawsawhmi kha kan rak ṭhihkhaih dih cang hna tikah khan, kan zumhnak kha zei thei lo nih khan an kan doh ve cang i kan chimmi kha an kan zum kho ti lo. Kha tikah hin uh, a nem deuhnak tein hin i chim kho hna u selaw ti hi uh, kei nih cun a ṭha bik rua tiah ka ruah i Khrih ah lungthin aa khatmi si u selaw uh, zeizong vialte ah hin uh, zeikatele kan hmuhning cu a khat dih kho lo zeiruangah ti cun minung cu a dangdang in sermi kan si cio tikah hin i Filipi dal hnih chang hnih in chang thumnak ah kan cawnpiakmi cu lungrual tein um u Toidor tein um u law mah zawn lawng rut hlah u a ti i rumdal hleili cangkhatnak zongah a ti rihmi cu i al awk a tlakmi thil ah i al loin midang kha cohlang hna a ti i aa, zumhnak a hmaan lomi kha cu kan cawnpiak hna kha cu kan rian a si. Natein kan cawnpiak hna tikah khan biachia le biakha kha in kan i cawnpiak ah khan cun hohmanh nih khan kan bia kha an ngai duh lai lo. I hi tikah bu pakhat le pakhat zong hi kan i doh awk a si lo. Dawtnak tu in khan pakhat le pakhat kan i cawnpiak awk a si. Zeiruangah ti si ahcun kan zapi te hin Khrih ah hram aa khat dihmi kan si. Kan i dannak a hmete ruangah khan i doh loin khan pakhat le pakhat tu kha uh, Khrih ah hram aa khat dihmi kan si tikah hin unau kan si tikah hin unau bantuk te khan dawtnak in khan uh, i cawnpiak hna u si ti kha keimah nih cun uh, ka zumhnak a si.